L-idjomi. Chris laqa' l-istedina tagħna u fissrilna x'nifhmu sewwa sew bil-kelma idjoma u kif stħarreġ din il-kategorija ta' tradizzjoni orali tagħna. L-idjoma hija dik il-frażi li ma nistgħux nifhmuha jekk inħarsu lejn il-kliem tagħha biss. iżda rridu nħarsu lejn it-tifsira moħbija tagħha, jiġifieri t-tifsira metaforika. Madankollu hemm ċertu idjomi wkoll li jistgħu jinftehmu kemm mod litterali u kemm mod idjomatiku. Pereżempju, jekk inħarsu lejn l-idjoma tilef il-baxla, nista' nifhmuha kemm mod litterali, jiġifieri li xi ħadd li verament tilef il-baxla, u kif ukoll b'mod idjomatiku, jiġifieri li xi ħadd irrabja jew inkella, it-tieni tifsira tagħha, hija wkoll li xi ħadd tilef id-direzzjoni f'ħajtu u mhux miexi fis-sewwa. Dan il, din it-tifsira nistgħu nifhmuha billi nħarsu lejn il-kuntest tal-idjoma li fih qed tintuża. Il-ġabriet tal-idjoma Maltin s'issa saru b'żewġ modi, bil-mod alfabetiku u bil-mod tematiku. Bl-ewwel mod, bil-mod alfabetiku, l-idjoma tinġabar skond l-ewwel ittra tal-kelma prinċipali tagħha, filwaqt li bit-tieni mod, l-idjoma titniżżel fil-kategorija tematika tagħha wkoll skont il-kelma prinċipali tagħha. Pereżempju, jekk nieħdu l-idjoma qalba ħadra, bl-ewwel mod, bil-mod alfabetiku, tinġabar taħt l-ittra ë skont il-kelma qalbu, filwaqt li bit-tieni mod, bil-mod tematiku, l-idjoma tinġabar fil-kategorija tal-partijiet tal-ġisem, skont ukoll il-kelma qalbu. Bħala ġabriet Maltin nistgħu mmorru lura għall-1828 għall-ktejjeb ta' Mikiel Anton Vassalli li jismu Motti, Aforismi e Proverbji. F'dan il-ktejjeb nistgħu nsibu primarjament qwiel, però nsibu xi idjomi wkoll, bħal sejjer lura bħal qabru. Bejn l-1934 u l-1939, fil-rivista Il-Malti, Vinċenzo Mifsud Bonnici ġabar sensiela ta' ġabriet tal-idjomi Maltin bl-isem Għajdut Maltin. F'dawn is-sensiela ta' ġabriet insibu idjomi bħal, pereżempju, Dritt Ċema. Waħda mill-aktar ġabriet importanti li għandna tal-idjomi Maltin hija dik ta' Karm Fenech li ħarġet fl-1984. Din hija l-akbar ġabra li għandna s'issa tal-idjomi Maltin. Din saret bil-mod alfabetiku, jiġifieri pereżempju idjoma bħal kemm hu fanfru nġabret taħt il-ittra F skont il-kelma fanfru. Xogħlijiet li saru bil-mod tematiku huma dawk ta' Claire Melivella li ħareġ fl-2013 kif ukoll ta' Tarċisju Zarb li ħareġ fl-1997. L-iskop tat-teżina tiegħi kien li noffri mod ġdid ta' tqassim billi nikklassifika l-idjomi Maltin f'kunċetti diversi. Uħud minn dawn il-kunċetti kienu twil u qasir, kattiv u qalbu tajba, kif ukoll kunċenti oħra bħal il-nervi u r-rabja u l-imwiet. L-idjomi nġabru skont is-semantika tagħhom jew it-tifsira tagħhom b'tali mod li l-idjomi fil-kunċetti huma sinonimi għal xulxin jew tal-anqas jixxiebħu ħafna fit-tifsira tagħhom. Bħala eżempju nistgħu nieħdu l-kunċett kattiv li fih insibu idjomi bħal wiċċ ta' kelb, qalbu ħadra u qisu Erodi. B'dan il-mod, bħalma għandna teżawru għall-kliem li jxibah fit-tifsira, hekk inġabar ukoll teżawru għall-idjomi li jinxiebħu fit-tifsira tagħhom. Ċerti kunċetti qsamthom f'sottokunċetti bit-tifsira partikolari tagħhom li jkollha x'taqsam mal-kunċett ewlieni. Pereżempju, jekk nieħdu l-kunċett tal-inkwiet, fih qassamt sottokunċett bl-idjomi li jfissru li jriesaq xi għawġ, bħal beda jberraq u ġejja bi kbira. Fl-istess kunċett, qassamt ukoll sottokunċett ieħor bit-tifsira li xi ħadd qiegħed fl-inkwiet,